میڈیاں اکھیاں وچ کائنات تیڈی میڈے خواب دی ہر تعبیر اچ ہئیں میڈے جسم اچ ہئیں میڈے روح وچ ہئیں میڈے روح دے نال خمیر اچ ہئیں۔ میݙے جسم اچ ہئیں میݙے روح وچ ہئیں میݙے روح دے نال خمیر اچ ہئیں ہر سکھ دی سیج تے ناں تیݙا ہر ݙکھ دی توں جاگیر اچ ہئیں جیکوں میں غمگین نی ݙیکھ سڳیا توں ایجھی ہک تصویر وچ ہئیں جیکوں میں غمگین نی ݙیکھ سڳیا۔ توں ایجھی ہک تصویر اچ ہئیں۔ توں مل پوندا تاں میں تیکوں گڈ اپنڑے شہر پھراواں ہا۔ توں مل پوندا تاں میں تیکوں گڈ اپنڑے شہر پھراواں ہا۔ تیڈے سر وچ کنگھیاں پھیراں ہا تیڈے ونگرے وال سجاواں ہا۔ بیا دل آدھے غمگین میڈا تیڈے پیر ملوک دھواواں ہا۔ میکوں ہݨ مخلوق توں ݙر لڳدے نہ تاں رائتے اے حال ونڈاواں ہا۔ چلو اے ݙس لنگھ ہئی رل ڳئی ݙو چاہ پیسیں لسی چاہ آواں۔ واہ کیا بات ہے۔ چلو اے ݙس چلو اے ݙس لنگھ ہئی رل ڳئی ݙو چاہ پیسیں لسی چاہ آواں۔ ݙدھ ڳاوا گھر وچ لاتھا ہے جے پیویں جڳ بھرواں آواں۔ توں ساگ تے ڈوڈھے نہ کھاویں ڈس بسریاں آپ پکا آواں پیا تھک ہوسیں غمگین توں جل تیڈے کھوئی توں پیر دھوا آواں میڈے تھل دی ریت اچ رنگ تیڈے بیا روح دامان اچ توں ڈسدیں بھوئیں بھاگ بھری تے وج تیڈا اڈوں ست اسمان اچ توں وسدیں بھوئیں بھاگ بھری تے وڄ تیݙا۔ اݙوں ست اسمان اچ توں ݙسدیں۔ مظلوم دی مونجھ اچ سک تیݙی۔ اوندے ہر ارمان اچ توں وسدیں۔ میݙی فکر اچ توں غمگین کھڑیں میݙے ہر وجدان اچ توں ݙسدیں۔ خان صاحب ٻیٹھو ہا تاں۔ توں جسم توں پاک ایں پر تیکوں میں روپ اچ ڈھالیم معاف کریں توں توں جسم توں پاک ایں پر تیکوں میں روپ اچ ڈھالیم معاف کریں میں امتی نئیں کئی موسی دا تیڈی سک کوں پالیم معاف کریں لا ریب ایں توں بے عیب ایں توں دل یار ٹھگالیم معاف کریں تیݙی حج دے ماݨ تے میں خود کوں غمگین ویندالیم معاف کریں واہ۔ تیݙی حج دے ماݨ تے میں خود کوں غمگین ویندالیم معاف کریں آخری ݙوہڑا سرکار نہ ہݨ اعتبار دے در ݙکھلا اعتبار کہانی ویچ کھڑوں نہ ہݨ اعتبار دے در ݙکھلا اتبار کہانی ویچ کھڑوں۔ شالا تیڈی جانی خیر ہووے۔ اساں دل دے جانی ویچ کھڑوں۔ اساں اپنی اکھ دے چانن کوں۔ بہوں تھی ارمانی ویچ کھڑوں۔ غمگین بزار اچ روٹی لیوں اج یوسف ثانی ویچ کھڑوں۔ او دھرتی جئیب تیکوں کیا آکھے۔ او دھرتی ڄائی تیکوں کیا آکھے جیڑھی جھوک دی کالھ ملکاݨی ہئی۔ اوندا گھر ہا باغ چنبیلیاں دا۔ اوندے در تے رات دی راݨی ہئی۔ ہک سݙ تے وستیاں ڈھکدیاں ہن۔ ای سئیت اوندی سنگتاݨی ہئی۔ غمگین اڄ بکھ توں رل ڳئی اے جیندے در تے سو نکراݨی ہئی۔